سڵاو قوتابیان چینە سەر بابەتی دووەم بابەتی چەند لاکان چەند لاکان مەرجە ڕاستەهێل بێتن پارچە ڕاستەهێلەکان لەسەر بەیەکتری بگەن ئەوانە پێی دەوترێت سەر هەر یەکێک لەوانە پێی دەوترێت سەر بەو شێوەیە چەند لایەکان داخ مەرجە داخراو بێت مەرجی داخراوی هەیە بێت هەروەها مەرجە یەکتری نەبڕن ئەو سێ مەرجەی جێبەجێ کە ئینجا پێی دەڵێن چەند لایە پاشان دەچی دەیژمێری دەڵێ یەک دوو سێ چار پێنج پێنج لایە بەو شێوەیە بە هەر یەکێک لەوانە دەوترێت لا. بە هەر یەکێک لەوێ لەسەر بۆ سەر دەوترێت تیرە تیرە بەو شێوەیە مەرجە داخراو بێتن بۆ نمونە نمونەی یەکەم دەڵێ ئایا ئەمە چەند لایە بەڵێ چەند لایە لەبەرچی چونکی داخراوە پارچە ڕاستە هێلە هەروەها یەکتریان نەبڕیوە دەژمێری دەڵێ پێنج لایە دەچینە سەر بە چەند لا نیە لەبەرچی چونکە یەکتریان بڕیوە پارچە ڕاستە هێلەکان ئەوەیە چەند لا نییە چەند لایە دەژمێڕی هەشت لایە هەمووی ڕاستە هێلە و لەسەر بەکتری گەیشتنە ئەمەیان چەند لا نییە چونکی کراوەیە ئەمەیان چەند لایە بەڵێ چەند لایە ئەمەیان چەند لایە نەخێر چونکی ئەوەیان ئێرە کەوانەیە ڕاستە هێل نییە با بێم بزانین نمونەی دووەم باسی چ دەکەت لە یەروکانە پێناسەکێ چەند لای رێک چەند لایەکە هەموو لاکان لە درێژیدا یەکسانن و گۆشەکانیشی جووتن هەروەها گۆشەکانیشی دەبی جووت بن چەند لای قۆپاومان هەیە چەند لایەکە بە لایەنی کەمەوە تیرەیەکی هەیە و هەندێک خاڵی لە دەرەوەی چەند لاکە دان بۆ نمونە ئەوە قۆپاوە ئەوەیان قۆقزە دەڵێتن چەند لایەکە هەموو تیرەکانی ناو ئەگەر دوو سەر توانیت لە ناوەوە بە یەکتری بگەیەنی ئەوا دەڵێین قۆقزا، بەڵام ئەگەر دوو سەر لە دەرەوە بە یەکتریت گەیاند ئەوا دەڵێی چەند لای قۆپاوە. نموونەی یەکەم، دووەم، دەڵێ ئەمەیان دێین تەمشە دەکەین لاکێشێ، لاکێشە هەموو دوو لای بەرامبەر یەکتری یەکسانن و هەروەها چوار گۆشەی وەستاوی هەیە، کەواتە ئەمە چەند لای ڕێک نییە. ناڕێکە و هەروەها قۆقزە چونکی لە ناوەوە دەتوانی بە یەکتری بگەیەنی ئەمەیان چەند لای ڕێکە بەڵێ چونکی هەمان هێما لەسەر هەموو لایەکانی هەیە و هەمان گۆشە هەمان هێما لەسەر گۆشەکانی هەیە دەڵێ هەمان هێما لەسەر گۆشەکانی هەیە و هەمان هێما لە سەرلاکانی هەیە دەڵێی ئەوەیان ناڕێکە بەڵام ئەوەیان دەبی بڵێی ڕێکە ئەوەیان ناڕێکە لەبەرچی چونکی هەمان هێما لەسەر لاکانی هەیە بەڵام ئێرە گۆشەی کراوەی دروست کردیە ئاگات لێبی ئەوە گۆشە تیژەکانەوە ناڕێکە قۆپاوە تەواو لە دەرەوە بەیەکتری دەگەیەنیت ئەویان ناڕێکە قۆپاوە ئەویان ڕێکە قۆقزە بەو شێوەیە با بێینە سەر ئەوەی بزانین پێشەوی دەبی بچین بزانین کۆی پێوانەی گۆشەکانی ناوەوەی ناوەوەی چەند لە یاسایەکمان هەیە مادەم گوتیتی ناوەوە دەڵێ ئێن کەم دوو جارانی ١هشتا ئەوە بۆ ناوەوە بۆ ناوەوە یاسای ناوەوەیە کەواتە لێی هەموو نمونانە باس دەکەین نمونەی سێیەم کۆی پێوانەی ناوەوەی هەشت لایەک بدۆزەرەوە دەلئێن کەم دوو جارانی سەد و هەشتا ئێن کەم هەشت جارانی سەد و هەشتا دەکاتە هەشت کەم دوو

با بینە سەرەوە پێوانەی هەریەکە گوشەی هەریەکە هەیە یەکەم جار بە شێوەی گشتی دەدۆزی و دوایی دابەشی ئەو ژمارەیە دەکەی کە ئەو پێتیدایە دێ سەر ئەوا دەڵێ ئێن کەم دوو جارانی ١٨٠ چونکی وشەی ناوەوە هەیە وشەی ناوە لە پرسیارەکە هەیە دەڵێ نۆ کەم دوو جارانی سەد و هەشتا. نۆ کەم دوو دەکاتە هەفت. جارانی سەد و هەشتا ی بکە. پێویستە هەر قوتابیک حاسیبەی لە لا بیتن دە لەی دە دەکاتە هەزار و دوو سەد و شەست. پاشان دێی دەڵێی لەبەرەوەی پێوانەی هەر یەکەی دەوێ دەتوانی وشەی پیتی ئینگلیزی ئێم بۆ پێوانە بەکاردێنی پێوانەی وپیتی ئینگلیزی ئێم بەکاردەینی بۆ گۆشەکان هەریەکەیان دەتوانی بڵێی هەزار و دوو سەد و شێست دابەشی نۆ دەکەی بەو شێوەیە بە حاسیبە دابەشی دەکەی دەزانی دەکاتە چەند جار بچینە سەر جیم پێوانەی هەریەکی لێک لە گۆشەکانی ناوەوەی چوارلای بەرامبەر بدۆزەوە چوارلایەکی دایتە توو لە لەو وێنەیە چ لە خوێندنەوەی پرسیارەکە وشەی ناوەوە هەیە؟ مادەم وشەی ناوەوە هەیە، هەنگاوی یەکەم دەبی بچی یاسای ناوە گۆشە کۆی پێوانەی ناوە گۆشە بنووسی دەکا ئێن کەم دوو جارانی سەد و هەشتا. ئەوە دەبی بنووسی چونکی وشەی ناوەوە هەیە ئێن کەم هێنێ کە چوار لایە دەنووسی چوار چونکی پێتی گوتێ چوار لایە کەم دوو جارانی سە و هشتا پاشان دەبتە دوو جارانی سە و هشتا دەکاتە سێسە و شێست ئێستا دێ سەر ئەوە لە ناو وێنەکە چی دایتە تو گوتی تی دەکاتە سی کۆ سێ سی گۆشەکان کۆ دەکەیەوە کۆسی کۆسێسی یەکسانە بە سێ سەد و شێست بەو شێوەیە پاشان دێ ئەوانە کۆ دەکەی و دەبتە شەش حەفت هەشت هەشت سی یەکسانە سێ سەد و شێست لێرەوە دابەشی هەردوو لای دابەشی هەشتی دەکەین سی یەکسانە سێ سەد و شێست لەسەر هەشت و یەکسانە بە چل و پێنج چل و پێنج دۆزی تۆ پاشان دەبی بچی لە هەر یەکێک لە وێن لێرانە دانێیەوە لێرە ئەوەیان دەبتە چل و پێنج چل و پێنج پلە گۆشەکەت ئێرەش چل و پێنج پلەیە لێرە دەبتە سێ جاران چل و پێنج ئەوەشیان دەبتە سێ جاران چل و پێنج دادەنێوە لە جێ خۆت دەبزانی گۆشەکانت دەکاتە چی پێتی گوتیە پێوانەی گۆشەی QR چل و پێنج ە هەروەها ئەوەش هی QS سێ جاران چل و پێنج دەکە سەد و سی و پێنج بەو شێوە با بچینە سەر ئەگەر بێت و دەرە گۆشە تەبیتن دەرە گۆشە دەڵێتی یاسایەکەی دەڵێ کۆی پێوانەی دەرە چەند لای قۆقز دەکاتە سێ سەد و شێست ئەوە یاساکە یەکسەر یەکسانی دەکەی بە سێ سەد و شێست بەو شێوەیە بۆ نمونە دەلێی پێوانەی هەرێکێک لە گۆشەکانی دەرەوەی شەش لایەک ڕێک بدۆزەرەوە یەکسەر مادەم وشەی دەرەوە هەیە وشەی دەرەوە لە پرسیارەکە هەیە کەواتە ئەتوو دەڵێی سێ سەد و شێست دابەشی شەش. سێ سەد و شەست دابەشی شەش دەکاتە شەست پلە. ئەگەر بێت و بەو شێوەیە لە وێنەی پێت دەڵێ ئەو کامیرەیە دە بڵێن دە لایە کەواتە سێ سەد و شەست دابەش دە دەکەی دەکاتە سی و شەش پلە یەکسەر. ئەگەر بێت وێنەی دابی بەو شێوەیە وێنەی دابیتن گۆشەکان هەمووی مادەم لە دەرەوەیە کۆ دەکەیەوە یەکسانی دەکەی بە سێ سەد و شێست پاشان دەڵێی بیست ئەی یەکسانە بە سێ سەد و شێست ئەوانە کۆکەیەوە دەبتە بیست ئەی دەکاتە هەردوو لای دابەشی بیستی کەی ئەی دەکاتە هەژدە ئەی دۆزیەوە هەژدە ئەوە بەس ئەی داوا کردیە لە پرسیارەکە بەهای ئەی چەندە ئەگەر بیگوتبایە هەر یەکێک لەوانە چەندە دەبایە دانێوە بڵێی دوو جاران هەژدە سێ جاران هەژدە شەش جاران هەژدە دوو جاران هەژدە هەفت جاران هەژدە بەو شێوەیە. جوان پسیارەکە بخوێنەوە هەتا بزانی داوای چت لێدەکات.